Устабын устабын.

Күөлэрэ чугаһаан эбиллэ. Ийэн олоробут. Катялах Марьяна красавицаларбыт. Ол Миитэрэй кирдьиппит, баардаах, сүрдээх улахан киһи. Бу буоллан Андрей. Андрей олорор. Андрей түлүнэн мас буллубут үүнүү маһын. Вот мас бас буламмыт кыттыстыбыт. Наташенька олорор. Машенька турар. Бу Прокопий. Вот. Самай сүгэр барыбытын сүгэр көтөҕөр баар хуох киһибит Борокоппай Макарыч. Ол боллаана сүрдэ оғыл хам баараҕай. Маспыт куйаар маһа диэн ааттаах. Куус маһы кытта сибээстээх улуу маска кэлэн сынньана олоробут биһиги. Вот. Өссө төгүл барыгытын. Устатын Андрей айфона диэн ааттаах мал эбит. Бороос да үчүгэй да устар миэнэ буллана кастанна. Төре Андрей. Дьон бу комментаторбыт Кытай Тан Москваттан кэлэ сылдьар ыалдьыппыт Лиза. Дьэ кини бу куйаар маһын кытары турар. Ону Москвалары кытары сибээскэ тахсар, космостары кытары сибээскэ тахсар. Уонна Кытайы кытта. Уонна Кытайы кытары быһаччы бэйэ туталар. Ара çok kadar kadar.

Алтай тухары арчыланар алыгы Кыйылах кыыма буолан кырыыһы кырыгы кырамаҥҥа кыйдан да күлмэх кутаа күүгүнэс төлөнө буолан күлүгү хараны күл көмөр оҥоруҥ да Икки атахтаахха, инчэҕэй эттэххэ, үөйэхсит тыынын иҥэрин даа, ииммит туларсыйбыт ийэ сирин иэнин илгэлээх ардаҕынан ибиирин даа. Доом, доом, доом

Холоҥсолоох сыттаах хохуол кыыһа барахсан хоннохпуттан ылан суоспут алга илпиитэ Тэһити курдук

Ис хоһоонноох бу чахчы аар айылҕа көмөтүнэн дьоҥҥо сэргэҕэ манныктар хата олорор тур комплекстарын урут билбэт этибит, аңа кэлэммит бу көрдүбүт-иһиттибит, үрдээҕин Астынныбыт, сүрдээҕин дуоһуйдубут. Уопсайынан биһиги бу оскуола эйгэтигэр, үөрэҕирии эйгэтигэр үлэлэһэ дьон быһыытынан бэйэбит оҕолорбут, ыччаттарбыт саха тылыттан сүрдээҕин тэйэн эрэллэрэ хомолтолоох. Особенно куорат сирэбыт өттүгэр өссө иһин саха культуратын тутан олороллор. Онтон куорат сиргэ Ити сахалыы саҥарыбыт, сахалыы культурабыт сүрдээҕин умнуллан эрэр хомолтолоох. Оннуттан биһиги төһө кыалларынан те биир табаарыспыт ити кэргэним подругата саха диэн сиргэ Наһаа сынньанан кэллим, дуоһуйан кэллим, туох да наһаа үчүгэй баҕайы илдьэн кэпсээтэ. Хаартыскатын эйин көрдөрбүтэ. Потом ону бу хайдах туох дии санаабатаҕым бары булхата. Ол иннигэр мин киһилээх хайаайыны дьулуп буоламмын наада бу Хата диэн эмиэ туора дьиктилээх дойду буолара буолуото, кырдык бара да сылдьыахха сылдьан көрбүт билбит киһи дии саныыр этим мин. Оттон бу ити кыыспыт путевка булан биэрэн дьэ кырдьыктаҕына түбүктэн, үлэттэн, сынньана да түһүөххэ наада диэммин дьэ

эмтээх бадарааҥҥа туохтаахына кырдьыктаҕына киһи дууһата даҕаны уонна тө туох ханныгыттан улар сүгэһэр түспүтүн курдук буолан аһынна. Уонна то тобу манна сыырбаатык уопсат тыл булан кэпсэтэн балыктаан ата дьэ сырдаан киһи онто ордук хатахынданыр Арыыса дыгыннанан кэллим. Онон ол да өссө даҕаны хонукка хаалбыт киһи дуу дии санаталаан ыллым эйин. Чэ оннук курдук эһиилэҕитигэр уонна бу баадаҕыт хаҥыырыгар мин баҕа санаабын этиэхпин баҕарабын. Өссө даҕаны эһиэхэ үлэҕит элбэх курдук көрөбүн. Уонна такыһыннары эйигин үлэлиир эбиккит, ити наһаа үчүгэй. Онон дьэ эһиэхэ түөрт бэйэҕитигэр кытаанах доруобуйаны,